Dostlar salowmaleýkim. Köpüňizä bilýänsiňiz şu Hyndaydy. Köp kişi diýdi dünýä gözeli boldy şo taýdada şul aýdymy aýtdy. Ýa bolmasa ýene birnäçe gürrüňler. Aslynda welin buý aýdymçy zenan Alişa Çinaý. Hindistanly. Täzelikde britaniýaly bir žurnalist muň bilen interwýu alýar. Şo taýda-da çekinmän şeýle bir zat diýýär, Alişa Çynay, siziň şol aýdymyňyz örän populýarny boldy. Ýöne, gaty görmäň, siz bir hit aýdymyň awtory. Beýleki aýdymlaryňyz o diýen tanalmady diýýär. Olam, Bu siziň liçny pikiriňiz bolaýmasyn diýýär. Olam, Düşünmedim diýýär. Tansuý Tansuý hindi filimini gördüňizmi diýip soraýa. O žurnalistem men hindi filiminiň muşdagy şoň üçin siz bilen interwýu alýan diýä. Bulam şo taýdaky zubi zubi aýdym populýarnymy diýä. Olam hawa populýarny örän populýarny diýä. Şo filimiň hemme aýdymynam diňledim men diýä. Şo taýdaky aýdymlary kim aýtýandyr öýtýäňiz diýä. Žurnalistem haýran galyp sizmi şol diýä. Olam Hawa men diýýär. Şolar ýaly dostlar Alişa Çynay hindi filmlerindäki köp aýdymlary ýerine ýetiren aýdymçy zenan. Dil mera todona, dil mera todona. Aşyk ladki I tell you

Ýerine ýetiren adam welin o dereje populýarny bolup bilenok. Hindistanda tanaýalar olary, ýöne daşary ýurtda kän bilinenok. Şony boýnuňa alyp işlemeli bolýa. Alişa Çynaýyň üýtgeşik tarapy bolsa şo taýda bir albom çykarýada Made in India diýip. Şol bny azajygam bolsa ýüzüni tanatýa. Aralykda dünýä ýyldyzy pop aýdymçy zenan Dua Lipa Hindistana konserde bardy. Şo taýda-da bir aýdymyny miks etdi, Şah Ruk Hanyň oýnan filmindäki aýdym bilen. Onam adamlar bilip hemme kişi ýazdylar. Dua Lipaň özem aýtýar. Men Şahruk Hany göwy görýän, aýdymlaryny diňleýän adamlaram Şahruk Hanyň aýdymyny Dua Lipa miks edipdir, ulanypdyr diýip. Ana şo taýdada şol aýdymy ýerine ýetiren adam örän gaty görüp saklanyp bilmän aýtdy. Näme diýýä? Bolýa, Şahruk Hanyň oýnaýşy barada gürleseňiz. Ýa bolmasa kino barada gürleseňiz, ýöne aýdymyň bir bölejigini alyp, meň sesimi alyp, o taýda-da meň adymy düýbünden tutman, Şahruk Hanyň aýdymy Şahruk Han, Şahruk Han diňe şo barada gürlendi diýýär. Şo tarapy azajyk näme diýilýär, nespravedliwist diýilýär-ä, şol bar. Käbir ýurtlarda şol kompozitorlar aýdymlary ýazýan, ýa bolmasa sözüni ýazýanlaram örän tanymal. Örän baý hemme kişem tanaýa. Nämäň üsti bilen? Sebäbi mediada şolaram ýüzüni görkezýäler. Konsertler bolsa ýa-da gepleşikler bolsa Emin agzaň ýerinde şolar oturýalar. Şoň üçinem hemme kişi tanaýa. Meselem Mätnazarow bilen Jeren Halnazarowaň My Love diýip aýdymy şu wagyt ýutubda on iki million prosmotr aldy. Daşary ýurtlarda-da populýarny aýdymlaň birine öwrüldi şol. Indi mediaň içindäkiler bilýäler şul aýdymyň kimiň ýazanyny. Ýöne adaty adamlar welin ünsem berenok oňa, bilenoklar. Mätnazarow özi ýazýar aýdymlarynyň köpüsini, ýöne imенно şol aýdymy Mikeý diýip bir kompozitor oglan ýazýar.

Şul oglanlar öňe çyksa has gowy bolarmyka diýýän. Meselem, şoular bolsa, gepleşikler bolsa, aýdym-saz. Emin agzalaň biri bolup şular otursa ýerlikli bolarmyka diýýän men. Siz näl pikir edýäňiz dostlar? Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun! Golliwudyň aktrisasy Demi Mur altmyş iki ýaşynda Altyn globus baýragynyň eýesi boldy, täzelikde. Goes to Demi Moore.
We şo taýda bir reç aýtdy, men şony paýlaşasym gelýär siz bilen. Şeý diýýä, Men şu işiň içinde örän köpden bäri, kyrk bäş ýyl bäri meşgullanýan. Ýöne birinji gezek şular ýaly degerlikli baýrak alyp gördüm. Otuz ýyl mundan öň maňa bir prodýuser aýdypdy, Sen popkorn žanrynyň aktrisasy. Ondan uly zada hantama-da bolma diýdi. Popkorn žanry diýlende dostlar razwelkatelnyý kinolar bolýa-da, çykaýanda köp adam görýä ony, ýöne şu görülişi ýalam derrew ýatdan çykarylýa. Aýtjak bolýan zady, sende üýtgeşik talant ýok. Baýrak aljak bolup ýa-da yz galdyrjak bolup kösenme diýýä. Şoň aýdan sözi ynandyrdy meniä, boýnuma aldym şony. Işledim, işledim, filmlere düşdük, birnäçe ýyllar geçdi, ýaşym birçene bardy. Ana, şo taýda-da pikir edýän diä, öňküler ýaly teklip ýok, otyryn, bolaýdy öýtýän, bar edibilenjämi etdim men. Hakykatdanam hiç bir baýragam almadym, hiç bir ýerde gyzam galdyryp bilmedim. Gutardy öýtýän meňki diýip pikir etdim diýýär. Ana şo taýda-da şuý Substansiýa filmiň ssenariýasy geldi diýýär. Şu filime düşübem şuý baýragy aldy-da. I aýtýan zady hiç wagt şu talandy deňeşdirmäň, ölçemäň diýýär. Hemem ýaňky ýaly sözlere bolmalysyndan artyk gulak asmaň diýýär. Hakykatdanam dogry dostlar şul. Käwagt. Başga birini has talantly görýäs-hä özümizden, ýöne özümizdäki bazarda welin duýamyzok. Meselem, bir artistde bir häsiýet bar, dogumly, agras, a sende welin üýtgeşik ýylgyryş bar. Ony gizleýäs-hä, oňa öýkünjek bolýas. Ana, şo taýda hem-ä o bolup bilemizok, hemem özümizdäki barja şarymy ýitirýäs. Может, şo ýylgyryş seň talandyňdyr? Может, şo gülki seni barjak ýeriňe elterdi? Şeýdibem özümizi ýitirýäs-ä, dostlar. Şoň üçin hemme aýdylýan zatlary gülmeli kabul etmäliň, bize özümizden beter düşünýän adam ýok. Hemem ýene belläsim gelýän zat, şu artistler, ýyldyzlar diýilýär welin, üýtgeşik adam bolup görünýär-dä bize, aý, olarda duýgam ýokdur, indi artykmaç begenibem bilýän däldir. Ýok, dostlar, ine şu dabara prýamoý efirde gitýär-dä. Şu aktrisa zenanyň maşgalasam görüp otyr şony şolaň reaksiýasy ba şonam paýlaşaýyn men siz bilen. Glory love goes to Jamila.
Şeýleräk, şu zenanyň baýrak alan filmini göresiňiz gelse, ady Substansiýadyr. Ýöne menden maslahat on sekiz ýaşamadyk bolsaňyz açuwam oturmaň. Wizualnam siziňki däl many taýdanam. Filmdäki aýdyljak bolýan zat her zadyň çaky bar. Bolşundan artyk bolanda hiç wagt gowulygyň üstünden eltmeýä. Meselem elli ýaşyňda ýigrimi bäş ýaşla meňzejek bolmak bul gowulyk däl. Ýa bolmasa aýdymçy, artist bolsaň, konserti gowy suwjak bolup ýa bir ýerde gowy çykyş etjek bolup ýaramaz serişdeleri ulansaň, bul seni ýok etmek bilen bolýar. Kino örän başga ýagdaýda görkezýär muny size, ýöne esasy aýdyljak bolýan zat, hemme zadyň çaky-çeni bar. Şeýleräk dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun!